Ne ise, ne ise, başlanır belki de bu yayın. İşte, meraba eyilerim. Bu nevbetteki yazma. Ne ise, qaç aydan soñ körüşemiz. Bu yazma Yañı dünyadaki maqaleme esaslana ve şunıñ içün. Elbette, mında aytqanım o maqalenen aynı olacaqlar, aynı olacaqlar. Taaciplenmeñiz pek. Yañı formatları kerekler. Adam oqumasa, biz oña oqutacaqmız, kösterecekmiz, belki de video formatta baqar.

Gençler buna zil tutalar, büyükler ise çıraylarını sıtalar. Tilşınaslar elemli öpkeleneler, içtimaiyatçılar ise, yani sotsiologlar, Qasevet etmeñiz, o, qarışıq tildir, dep tınçlandırmağa tırış ola. Qarışıq til, keniş dar qalğan eki tillik şaraitinde peyda olğan tildir. Qarışıq til, bir qaç til işlengen ve bunıñnen biri-birine tesir etken yerde şekilengen sistemadır. O, migratsiyanen, globallaşuvnen ya da başqa medeniy ve içtimaiy adisenen bağlı qarışıq til tek Qırımğa ve qırımtatar tiline degil, çeşit memleketlerge ait, meselâ, Belarusde trosânka, belarus ve rus tiliniñ qarışması, Kanadada jval, Yamaykada patva, Ukrainada suržik, Amerika Qoşma Ştatlarında spangliş. bar. Araştırılmalarğa köre, tiller deñiştirüv qabiliyeti insannıñ til bilgileriniñ yüksek seviyesini ve umumiy medeniyetiniñ belli bir seviyesini köstere. Mına bu şey maña körünmey. Bunı böyle yapayıq. Daa bir kere. Ya insan tilni ne vaqıt deñiştire bile? Alimlerniñ tasdiqlarına köre, qarışıq til ekseriyeti lafqa belli bir Emotsional tüs bermek, bir de bir adiseni añlatmaq, malümatnı daa toluca, açıq ve aydınca yetkizmek, ayrı bir gruppağa mensüplikni bildirmek içün qullanıla. Professor Kuznetsova öz maqalesinde Surjik meseleni böyle urğulay. Biz bir biñ doquz yüz doqsan yedinci, eki biñ yigirmi ekinci seneleri arasında sotsiolingvistik araştırmalar keçirdik ve bu nutuq çeşitini eñ çoq yaşlılar qullanğanını kördik. Belli ki, ruhiy serbestlik ve bir de bir til obrazına uyuv aynı yaş adamlarğa hastır. Bu yerde biz esas qısımğa keçemiz. Endi bu noqta-i nazardan yanaşsaq, dostum, Krım na svâzi, yani Qırım bağda ya da alâqada, istegen dayın, öşek kibi yırlarnıñ peyda olması o qadar taacipli bir şey olıp körünmez. O metinler kerçek yaşayıştan,

Osman Cimdin, ya da sadece Cimdin, ise şöyle cevap bere, Metin vastasınen biz başqa halqlarnı medeniyetimiz ve tarihımıznen tanış etemiz. Yaqında çıqqan Qırım alâqada trekim buna yahşı misaldır. Qarışıq til sanata, muzıkada qullanır eken, medeniy muzakerelerge yol aça. Böyle tilde yazılğan yırlar, yaşlılarnıñ tilinde trekler, dünya diqqatından çette qalğan medeniyetlerni ve tillerni tanıtmağa, soñra o til ve medeniyet saipleriniñ, problemlerini çezmege yardım ete bile. Bu esnada Kazahistandaki İrina Kairatovna muzıka gruppasınıñ ve onıñ meşur Aydahr yırını mutlaqa añmalı, bir tasavvur etiñiz, gruppanıñ klipini eki yüz doqsan beş million kere baqqanlar, em bu, tek bir media platformanıñ köstergüçi. Söz sırası Qazahistannıñ ealisi yigirmi millionğa yaqın. Almaniyada yaşağan rus migrantlarınıñ qarışıq tilini tedqiq etken dotsent Morozova öz işinde, Böyle sahte şiveniñ hususiyeti şunda ki, onıñ şekilleri bayağı sıñırlı, belli derecede turğunsız ve deñişiklidir. Böyle gibrid ne qadar yaşaycağını aytmaq küç, devam ete Morozova. Eger bir qaç nesil devamında saqlanıp kelse, demek ayrı bir sotsiolektniñ, yani cemaat içinde til, Bekinip qalğan bir til. Ayrı bir sotsiolektiñiñ muayyen tilniñ şekillenmesi aqqında söz yüretmek mümkün. Eger Almaniyada doğğan nesiller rus ve alman sözlerini qarıştırmaqnı toqtatsalar ve eki tilni de ayrı ve doğru qullanmaqnı üstün körseler, o vaqıt rus tiliniñ bu sahteşinesi yoq olacaq. Böylece, qarışıq tilniñ pekinip, tamır atacağından qorqmağa acet yoq. O, keçici adisedir. Adise, yani yevleniye manasında. Añnılğan yırlar, icracılar ise öz başına tüşken bir alettir. Faqat biz ondan bilip faydalansaq, Nice mühlisler ana tiline keçe ve temaz laf etkenlerniñ sırasını toldurır, o aletni, yani instrumentni red etsek, beterine dalmasaq, şimdiki til vaziyetinde qalırmız. Professor Kuznetsova qayd etkeni kibi, unutmayıq ki, O, yani qarışıq til, tuvğan til kibi medeniyetniñ daa bir ifadesi olıp, qonuşma vastası sıfatında umumen til bilmemezlikten yahşıcadır, yani qarışıq tilde laf etüv. umumen til bilmemekten yahşıcadır. Hulâsa, medeniyetler kibi, tiller de daima inkişaf ete, demişe, yañı şaraitlerge uyalar. Qarışıq tiller şu deñişmelerniñ ayırılmaz qısmı. O, bir baqışta tuvğan tilimizni yoq etecek bir telüke olıp körüne. Lâkin bazı da yat tilniñ elementlerini qullanuv tuvğan tilge meraq qozğay bilgenini tanımaq kerekmiz. Qarışıq tillerni telüke dep bilmek yerine, olarnıñ gizli potentsialından faydalana bilsek, şöyle til taşıyıcılarını tuvğan til oğrunda küreşken ordu safına qoşup olurmız. Resimci, Osman. Elbette, belki de uzun, añlaşılmağan bazı sözleri, bazı ibarelerim pek Qıyın, qıyın, men şunı bilem, amma bu, bağışlañız, büyükler içün yapılğan bir şeydir, yazılğan bir metindir. Yazıñız, begenme qoyuñız, men de unutqanım, men de qabiliyetimni coydım, çoqtan endi yutub ne degenini bilmeyim. Mennen beraber oluñız ve sağ olayıq. Öyle.